i xipayisisi lexi nandzikisaka game ya vunanga bya Xitsonga. Namuntlha ni lava ku ya vulavula hi beef exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani the President. Loko hi ta va hi yingiseli beef ya vona kusukela eka malembe ndzhaku ya hambana. Loko ho languta malembe ndzhaku loko Mr Post va ha ri eka team Shirimani beef ya vona a ku ri liya ya ku a yi tumbela kumbexana a yi tele ngopfu ku gega kambe ku sukela loko va sukile eka team Xiremani ivi va endla nghoma leyi nga eka album leyi nga thyiwa leswaku ri madlokonya leyi nga huma hi lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi n'we leyi a yi thyiwi leswaku ri ku cinca ve le hansi laha se a va hi tivisa leswaku ri se va endla hi ku rhandza hi mhaka ya ku loko va ha ri eka team Xiremani a swi tikomba ingaku a ku ri na swipimelo leswi a va pimeliwa swona loko swi fika eka tlhelo ra beef hi voni loko se va karhi va tiyimela va endla tinsimu ta beef hi twa ku va na ku cinca hi ndlela leyi se va bifisa xiswona beef ya Mr Post i beef liya ya tihanyi loko va bifa munhu va n'wi bifa na hi swirho swa ndyangu wa yena ku nga va ku ri vana ku nga va ku ri nsati ku nga va ku ri vatswari va tlhela va bifa na hi vafi Se loko mi yingisele mi ta swi twa leswaku ri beef ya Mr Post yi tele ngopfu tihanyi hi yo mhaka van'wani va vula leswaku ri Mr Post i Heroda kumbexana i Pilato eka beef hi mhaka ya ku a va na ntwela vusiwana va biha mbilu loko swi fika eka beef kambe loko se ni ta va ni yingiseli beef ya Benny Mayengani the president leyi nga huma hi lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi eka N'wendzamhala, bifi ya N'waswigalani, hi voni Benny Mayengani the President va cinca mabifelo. Tanihi ntolovelo Benny Mayengani the President bifi ya vona hi liya ya ku yi na ku hlekisa kumbexana yi na mafenya eka yona kambe yi karhi yi vava se hi vone eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi hi n'wendzamhala va cincanyana katsongo hi ndlela leyi va bifisaka xiswona ku ya hi ntolovelo wa vona laha hi nga vona va fika va bifa gagaxi beni ma hi nga the president hi voni se va fika va bifa na hi vatswari va munhu a va sunguli ku va va swi endla va swi endlini le ka risimu ra swingwiringwiri loko va bifa n'wana n'wama one one va n'wi bifa hi vatswari va yena kambe eka risimu ra n'waswigalani swi nyanye ngopfu hi yo mhaka loko ni ta va ni yingiseli beef ya benny mayingani the president leyi nga eka risimu ra n'waswigalani swi ni endla leswaku ri ni va na mavonelo yo hambana khale a ni vona ingaku mr post hi vona va fambaka emahlweni loko swi fika eka beef hi mhaka ku beef ya vona yi va yi ri na tihanyi kambe loko ni ta va ni yingiseli beef ya benny mayingani the president leyi va nga bifa na gagaxi eka yona swi ni endla leswaku ri ni cinca miehleketo ndzi vula leswaku ri Benny Mayengani the president hi vona hosi ya beef eka vunanga bya Xitsonga. Benny Mayengani the president va fiki va teka xidlodlo eka Mr Post hi tlhelo ra beef. Malembe ndzhaku, Mister Post, hi ku ya hi mina, hi vona ni vona nga ka va famba mahlweni hi tlhelo ra beef hi mhaka ku beef ya vona yi tele ngopfu tihanyi. Kambe eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi hi N'wendzamhala, Benny Mayengani the President, ni vona ingaku va fiki va teka xidlodlo eka Mister Post. Hi mhaka ya ku beef ya vona yi fiki yi va na tihanyi kasi hala tlhelo, yi tlhela yi va na mafenya loko u karhi u yi yingisela u twa ku nandzika hi yona se hikokwalaho ka sweswo ni vona ingaku Benny Mayengani the president va fiki va teka xidlodlo eka Mr Post hi beef eka N'wendzamhala lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi leyi i chanele ya n'wina ya ka Gaza loko mi nga se subscribe eka chanele ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla